Re bona mola ya pengwane o mpoditše a re bona moga o tla bone challenge ya ka ya mašira e ke fitlha mo le nna ke a tlabega ke bona ge lešira le lefonong kana ka gore na re tlwaetse mašira a go goba fase go tšea a hlapetse ke tuputupu a tlhoka le bobono ka moswana ra tsoga re di isha traitlele ebile ga ne e taba le nna mo ke gopotse go ya go mo checka gape mara ba mphile mme re ka re ke tle ke mo thushe go fakela dipheta mo ka sethobo tse le dinyalete o re a tla o tšee nyalete o tlo nthushe ke re kgotse gore o ntse ya go go badimo nna nka se ye ka kua mo ke bona baisa ba bangwe mo ba tshuma ke rena bana ba le tshuma lešela ba re ao gape theme ya rena ke bene enthusiasm goba enthusiastic ya ke tsebo rena ke leina la gona ke palela ko le bitša ke a raragana ge ke re ke a le bitša a mo ebile ke bona gore banna ba ba bereka ke tla se tlabe ke mothako o mongwe šole yena o kare ke lekgotswana wa utswa ke ra o kare lekgotswana na mona o re ya kwa ka bra yaka so ebile ga o tsene fase ke raya gape ebile motšhini o la gago o ka se bereke mo o tlo o tlo nno nyaka o tsoge o roka ka letsogo ngwana a kgoši ga gone taba ke tla ba ke timer mola ke re gape timer le wena o berekela mantekengtekeng mane o ka ruthogana moo mara o e tlhokomela o se ka tla ruthogana moo o tlo ba le šedi go bereka moo mara be ke modumo go namela kua mantekengtekeng le nna ke kgotse gore mara ka gore nna ke tšhaba di-heights ke tlo hlwa ke dikologa kua mantekurukuwaneng ka wela ka mo fase ka gore. mola mme a sa patele kgomo ba re gone le kgomo le dipase la di tseba ke re lena mara mo ga a gone taba show gape e thomile ebile a kere ba pentela yona show ebile mo ke bontšha bafana ba ka gore na rempo re e bjauang a mo ke bona ngwanyana ka go tswa lesotho ra che ntate na gape na ke zoela mogotho wa ka six o'clock ke a tsoga nnyala wena fela go tswa re nna nka se kgona mo ke bontšha bafana ba ka ke re ba nna re sepela so rempo ba re gape wena mo ga mona professional mona dilo tše ke dilo tša gago Mo ewe ke ba bontšha ke re banna ke nyaka go thekesela e ke tlo sepela mo rempong bjalo tše ga botse mo ke bona motšhenyana o mongwe e be re ba e motšhenyana o re godišitše nako e re sa di trip ba kone malapa e be re ka me di game nyana tše re bapala ka tšona mara tšona e be le tše dikotwana re bapala monna go se ne molato fela a mo ebile a mfana o ke ra mfana ke bona o tšwa gae kudu mane o kgodinya letsogo go sepela rempo a o ka sepela rempong wena ke tšwa go wena mo re tla ba ke mothako o mongwe o re ana peloko e ya ke ne potla tše 25 monna o ka dia ka napa tše 25 gore e ebile khoukhou nna mona ke e faketše mo sefake ke gotse gore a mthako gabotse o creative a gone e taba ka moo gape bannyana ba ka ba dia makeup ei ke tšhaba go tsenelela kudu gape o tla kgwetsa motho a šetše ka šeleng ka mo a šetše ka bohle polase go apola bona ya ba go bone selo kgwetsa motho a šetlepane ka kua kgwetse gore na gabotse ke lebelele goba ke se ka lebele go tso no iša mahlo o sela selo sa tse gore na o diyang a tla ntiyela bothata moo ke no gore a ke ganelela kama ka kua ntha go gona ke e tlo kgotsa motho a potse a šetse ka šeleng ke bona gore gae go go se ife ka gana mo a re ke no bapala gana mo di-make up nka kua khonane ka kua nkhutlwane nka seye ke bona gore mara bana ba ba di bereka taba tša bona moo a šo e be e le gare e tlo thoma ebile ke ra re ke no le bontšhang gore na setup a gona e be le jwang ke re be ke dutse ka front row gape ke ditaba tša ka go ne taba ngo bana ba le ba tsena shi ba ke re la ba bona bridal challenge ya gona le se ka re na wa e ba bangwe ba ne di tšhila ke re ba re theme ke burning and enthusiasm o khutše re number one ene ke yena ngwane e lebe ke mo checkang gantši le gantši wa mpharana a le ke mara ke e botse bana ba kgoši la le bona Ge le tlo nyala gape le tla be le nyadiša ke rena ka mašira a di a di a di a di steppezana. Ke ra mafonong kana ke re a le ye ke lokile e bona ke e botsana bana ba kgoši. A šo go tsena o mongwe le yena ke re aowa gabotse a ke tsebe na number one ke mang mo. O dire a re tsebe gore na re no hlaka hlakana a re tsebe gore na re kgetha jwa šiba le o mongwe šo wa tsena ke re la ba bona bana ba kgoši kgotso ra Gabotse bana ba ga bereke le ene ba rokile ka three days so wa o change-tše o tšwele number two bana ba kgoši ola wa ditšhilana le lela yo kare ke la ditšhila le tšwele number three ba tšere top three fela bana ba kgoši. Lo mongwe šo o la mmona šo. Mara mašira ka moka ke a mabotse. La ka nyala ba bona. Ke re ke mašira a mafonong ka. A ba di mašira a go gogoba. Nna be re tlwaetše a go gogoba so go tšane e tupu tupu. A e bile ke mpi ya ka kwa mafelelo. Go tšo re ke yena e ba tswalelang modiro a rena. Gape mona wa Chester mo. La mmona o so re kwae. Ka gore ke burning wa twata. A ke re kwae ya swa le yona. Ke ra gore ke burning la e kwešiša. A šiba mo šo ya rena e be e fedile. E no ba mmini šo nyana. bana ba kgoši so re e tlogele show e tona tona mara show e tona tona e tla bana ba kgoši.